Онон кинигэ тахсыыта атынан норуоттар доҕордоһуулара Анна Семенова арылы кустук дьөһөгөйүм оҕото үрүҥ көмүс үүннэрбин үрмэччик кыттаргым үөрүөм өтөҕолуу үһээ көтөҕү дьолум

чахчы холобур буолар түгэн көстүү буолбут. Хорулла нэһилиэгин баһылыга Хаамыырыта Гурьян Бу Гурьян баран, бэдибеккэлээн баран, бу редакция биэрээһин диэн биир эмиэ улахан үлэ буолар. Бу баай тыллаах Балбаара, бу айаалын эһиги хоһоонноргутунан биһиги айылҕабыт кытта тиктиллэрин, хайдахтаах курдук өһө хоһуйаргытын, ис сүрэхтэн таһаараргытын биһиги Этэргэ дылы, маннык бааччы тыллаан мин киэн туттабына иһиннэр. Бу дьэбили ыытар ыытар тэрээһиммитин үчүгэй баайдык халабачыта халабачыта ыытыаҕа диэн

Ыарыыга ыатырбакка, ыарыыны ыатырбакка, дьиҥ сахалыы тылынан өһүнэн ааспыты кэпсии, инникини анаара сыппыта бу кинигэ буолан биһиэхэ ааҕааччыларыгар тиийдэ. Ийэм эрэйдээх, сэһэн. Оҕуһунан от тиэйэр этим. Икки көстөөх ситтэн

Уруйдан көрсөбүн Саҥа сыл уруйдан көрсөбүн Байанайдаах Баһылай Оһуун Айаалла Балбаара Дылба аатын ааттатан Ыксал баҕайынан хайдах эрэ кэллибит маннык улахан тэрээһиҥҥэ ыдьыахпыт Афанасьев Алмаз Онон кини эһиэхэ барыгытыгар итии-истиҥ эҕэрдэтин тиэртэ уонна маннык улахан почетнай грамотаны туттарарбар көрдөстө. Почетная грамота награждается Сафронова Ольга Васильевна Сухум. Общественную деятельность, председатель постоянного, постоянного комитета Николаева Тамара Ивановна бастакы улахан наҕарааданы эҕэрдэлээн туран бэйэлэрин сэмэй бэлэхтэрин сүүрэн кэлэн туттараллар. Балбаалар кунгурс бөҕө кыттыбытыгар мин бэйэм иккис кинигэбин күһүҥҥү хатыҥ дьэммин туттарабын. Итиэннэ боллоҕуна бу Константины кытары диискэлээх, ноталаах, ырыатын тыллаах

Этэҥҥэ буолун! Күөдьүнү оппут маскыт кэбэҕэстик көһүннүн, бүөһэлэргит сылсыларгыт үчүгэйдик турдунна. Булкут алтыт, байанайгыт биэрэ турдун! Эппитин ииттин уонна Иһитэккэбитигэр эбии киирбит бу иэйэр кут орулалары

Кинигэлэрэ тахсыбытынан, өссө даҕаны саҥаттан саҥа айымньылар тахса турдуннар диэн дьоһун-дьон буолаҥҥыт, дьоннун бииргэ сылдьаҥҥыт дьоллоох буолун, доҕотторо
Бачча ыраах дойдуга биһиги бу Балбааралааҕы эҕэрдэлии кэлбиттэрин уонна Ньурбу утары кытта билсэ кэлбиттэрин иһин Ньурба аҥардас күөҕүнэн эрэ аатырбат, аҥардас алмааһынан эрэ аатырбат. Ньурба сылгытынан кытта аатырар. Ол иһин биһиги санаараҕа бу сылгы үрүҥ сылгы алгыстаах кылыттан оҥоһуллубут сэлээппэни Ньурбаны куруук саныы сырыттын диэн бэлэхтиэбит уонна сэмэй бэлэхпитин туттарабыт.
Суһуммут иэйиилэрин өрө тутаннар бүтэһигэр главнай геройдарбытын ойоҕос соҕус буоллубут. Онон дохсун ытыс тыаһаан анар бүгүҥҥү күммүт геройдарыгар